perjodu li fih l-għaqda waqfet sewwa ma baqgħetx attiva għal madwar erba' snin, iddeċidejt li tkun ħasra jekk eh, tiqba għaqda rieqda, mhux xolta ma xorta waħda rieqda. Barra minn hekk kien hemm ukoll dak iż-żmien kien student, mbagħad kien membru tal-Kumitat Kit ta' Zopardi li ukoll min jeddu kien ħeġġiġni biex nerġgħu nippruvaw nagħmluha għaqda attiva. Eh, kellna problema ftit serja il għaliex l-istatut kellu terminu għal komitat stipulat b'mod ċar, da terminu kien għadda, u allura la kien hemm komitat ġdid u l-komitat l-antik ma setax jiffunzjona. Mbagħad jiena iddeċidejt li f'di sitwazzjoni jiena kont l-uniku membru tal-Kumitat il għaliex il-kap tad-Dipartiment tal-Malti ex officio edha fl-istatut jifforma parti mill-Kumitat. U allura ħassejt illi kelli kemm id-dritt kif ukoll id-dover illi insejjaħ laqa ġenerali straordinarja. It-talba ntlaqat b'mod straordinarju, ġifieri kien hemm numru sabiħ ta' nies u forsi iktar sabiħ minn hekk kien hemm f'dak in-numru kbir ta' nies li attendew kien hemm numru minnhom illi kienu lesti jagħtu semhom f'kumitat ġdid. Twaqqaf kumitat ad interim għal sena biex jieħu ħsieb it-tkomplija bejn il-perjodu meta waqfet l-għaqda u l-kumitat il-ġdid. Eh, u minn hemm bdejna b'attivitajiet u proġetti u reviżjoni tal-istatut, eh, ħarġa ġdida tal-ħen il-Malti, ġifiri mal-ewwel ir-rota bdiet iddur b'ċerta ritmu u da kien eh, kien għalina motivazzjoni fih innifsu, ġifiri l-proġetti eh, u anki l-istatut il-ġdid dew jiffunzjonaw mal-ewwel b'mod regolari. Jien naħseb għelbet il-problemi kollha matul is-snin l-għaqda għaliex? Il għaliex it-tul ta' żmien jitkellem waħdu. Għaqda li bdiet fl-1931 bidlet l-attivitajiet tagħha skont il-modi ta' żmien. Però baqgħet f'kull perjodu toħroġ il-leħen il-Malti. Inħin kollu tieħu ħsieb l-għanijiet ewlenin tagħha, dejjem b'involviment studentesk qawwi ħafna u mal-involviment studentesk xi ħaġa interessanti immens, jiġri f'kollaborazzjoni mal-korp studentesk sewwa, kienet għaqda li kellha ismijiet kbar qegħdin jieħdu sehem fiha, ġifieri Petru Paul Sajdon, Akulina, Fl-ewwel ħarġiet tagħha Temi Zammit, Dun Karm, ivi daw fihom infushom huma naħseb jiena merti, merti kbar li inti jkollok persunaġġi stabbiliti u studenti illi qed jagħmlu l-ewwel passi f'ġieħ għaqda ġdida, Rużar Biffa, Ġużepp Bonnici, li qed jingħaqdu u Sal-lum, sal-lum, il-patrimonju tagħhom mhux huwa wirt li ksibna, huwa wirt li għadu qed jaħdem. Għadu qed jaħdem fl-aħħar proġetti u attivitajiet ta' ħżiż, metamorfosi, sintesi, ġvi hawn qed insemmu pubblikazzjonijiet u proġetti li jinvolvu ħafna enerġija u ħafna ħin. Jien ma naħsibx illi għaqda bħal din tista' b'xi mod tqisha bħala għaqda dgħajfa. Naħseb illi il-mumenti li kellha meta waqfet ftit għal ftit snin elbithom istess bid-dinamika forsi anki li kellha maħżuna fil-patrimonju tagħha stess. Jien naħseb eh, l-iktar moment għal qalbi fl-aqda huwa Meta waqqafna l-kumitat il-ġdid ad interim u rajt illi mal-ewwel beda jaħdem bla xkiel u bl-approvazzjoni mhux biss tal-membri imma wkoll ta' entitajiet oħra 'l barra mill-Għaqda, jiġifieri qed ngħid Għaqda li meta reġgħet bdiet tiffunzjona fl-2012, Wara ftit saret għaqda volontarja rreġistrata. Ġiet rikonoxxuta mal-ewwel mill-Università, mis-Senat, mill-Uffiċċju Legali tal-Università, mill-KSU u bdiet mal-ewwel bl-attivitajiet tagħha fost il-laqdiet studenteski l-oħra. Jien naħseb dak għalija kien mument ta' suċċess wieħed wara l-ieħor illi, illi kollha wrew kemm kien hemm jaħasra entużjażmu studentesk li konna nitilfuh kieku di l-għaqda ma rġatx bdiet tiffunzjona. Diffiċli tajt, diffiċli tajt, mhux diffiċli l-għażla, mhux diffiċli tajthom l-attivitajiet u l-proġetti. Per eżempju, Sintesi jogħġobna ħafna kemm fl-idea, jiġifieri fl-oriġini tal-idea, kif ukoll fit-twettiq tagħha. Għax li inti jkollok manwal illi jgħat iseħħ mill-istudenti u mill-akkademiċi f'salt, dak għalija huwa ideal mill-ħuq jiena dejjem ħarist lejn il-korp studentesk u dak akademiku bħala korp wieħed. ta' riċerkaturi li forsi qed jaħdmu f'livelli differenti, imma essenzjalment korp wieħed. Joġbuni wkoll ħafna l-attivitajiet illi mhumiex mhux faċli tellagħhom. Per eżempju l-festival tal-ktieb fuq il-kampus ġvili kollokata studenteska jirnexxila iġġib pubblikaturi u tagħmel jiem sħaħ ta' attivitajiet li ħafna drabi jinvolvu esperti f'oqsma differenti marbutin mal-ktieb, dik għalija hija mill-ġdid sinjal ta' għaqda b'saħħitha ħafna fejn jidħlu l-attivitajiet. Però anki is-sem tal-għaqda fil-mezzi ta' xandir joġobna ħafna wara nofsinhar, pereżempju, il-programm. Eh, hawnhekk ukoll l-għaqda uriet ċerta stamina baqgħet għaddejja bil-bnies illi issuġġeriet innominat għal daw il-programmi u anki hemmhekk jiġifieri l-enerġija tal-għaqda qatt qatt ma otrot, qatt ma naqset. Kien kbir, kien kbir. L-ewwel nett il-konsistenza tal-leħen il-Malti Leħen il-Malti, il-konkurrenza llum hija kif nisma' jiena mill-bord editorjali hija tal fuq minn mija sew. U dak waħdu jitkellem ħafna sewwa, dak waħdu huwa suċċess li li juri laqda kemm għandha kemm tgawdi rispett fej tidħol il-pubblikazzjoni. u pubblikazzjoni serja. Apparti minn hekk, huwa hija l-persistenza ta' dil pubblikazzjoni matul is-snin, jiġri qed nitkellmu aħna fuq deċenni sħaħ u perjodi differenti, żmien il-gwerra, żmien ta' wara l-gwerra, met inti għandek modi anka fost iż-żaza qed jinbidlu kontinwament ta' għajxin tal-bis imma għandek mbagħad dir-rivista li għadha d-dejja. fuq il-Malti. U dejjem qed tkopri kisbiet u skoperti ġodda fuq il-Malti. Imma l-għaqda għandha pubblikazzjoni toħra, jiġri pubblikazzjonijiet fuq ta' Ġużep Bonnici, Metamorfosi ta' fuq Ruzar Biffa, li ħareġ minn attività multidisciplinarja eh, li involvit ħafna forom ta' arti. Eh, kien hemm fil-passat ħabbar ħadet sem anka f'xogħlijiet ta' drama, ta' kulina, eh, kellha wkoll f'idejha il-pubblikazzjoni tal-Kungress Nazzjonali li kien sar fid-disajnijiet li kien kienet attività interessanti immens u pubblikazzjoni mill-ġdid xogħol wieħed wara l-ieħor ta' akademiċi stabiliti. U niqpaw, niqpaw ġejjin sal-lum, jiġifieri fil-kamp tal-pubblikazzjoni, ma naħsibx li hija għaqda li qatt waqfet tippubblika. Li li l-għaqda tal-Malti parzjalment sa fej sa fej nista fizikament tatni ftit zozija lura. Sawa, ġifiri, sa fej nista nimmaġina li li qed nikseb lura ftit attività sa zuha. Imma naħseb l-iktar l-iktar akkwist interessanti mill-Għaqda tal-Malti huwa l-kuraġġ li ttik meta tara proġett jibda minn idea u fil-bidu tibda tisma' diskussjoni fil-kumitat minn fejn se nibdew u kif se nagħmluh għax meta jkun idea biss Laqqas tkun taf il min titkellem, minn fejn se ġib ir-riżorsi, riżorsi mhux qed ngħid finanzjarji biss, imma anki umani. Umbagħad tibda tara dik dik l-idea tiġi konkretizzata bil-mod il-mod. Jiġifieri dik li li enitni anka fit-tmexxija ta' dipartiment, għalli għalix le. Kultant, l-enerġija u sens organizzattiv ta' zazax Jgħallmu anki lil min hu ikbar minnhom kif ċerta impenn organizzattiv jista' jibda minn idea u jispiċċa mwettaq b'mod sħiħ. Eħe, jiena jiena l-aqda tal-Malti Università dejjem xtaqta tkun kif saret mill-1988. Aqda tal-istudenti primarjament. Però b'affiljazzjoni għaliex le ma' Dipartiment tal-Malti. Mhux ma' dad-dipartiment biss, imma ma' dad-dipartiment speċjalment minħabba s-suġġett il-Malti. Imma mbagħad nammira ħafna kif dil-għaqda fil-kollaborazzjonijiet tagħha infirxet biex illum torganizza attivitajiet kbar ma' entitajiet tal-filosofija, tal-kultura, tal-arkeoloġija, żjarat, eh, ma' dipartimenti oħra tal-Università, mal-Kummissjoni, mal-Uffiċċju tal-Kummissjoni Ewropea għal Malta, jiġifieri dak kollu juri għaqda konxja ħafna tal-entitajiet fi żmienha u konxja daqstant